Җомга намазында азан ишеткәч, Аллаһ йортларына килегез дип һәр барчаларыбыз да альхамдулилла Аллаһ йортларына килдек. Җомга намазын үтәргә. Өстебездә булган фарыз гамәлебезне үтәргә. Аллаһы Тәгалә кабуллардан әйләсен. Һәрбер адымыбызга, ди Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәлам әйтә, шулай бит, Аллаһ юлында булган һәрбер адымга, шулай ук мәчеткә килгәндә дә гел атлаган һәрбер адымыбызга Аллаһы Тәгалә әҗер-савапларын язды, әҗер-савапларын бирсен. Пакъландык, чистарындык, матур киемнәребезне кидек, чөнки без Аллаһы Тәгаләне яратабыз, чөнки без динебезне яратабыз. Без бер-беребезгә хөрмәт күрсәтәбез, кардәшлек күрсәтәбез, дуслык күрсәтәбез. Бу Аллаһы Тәгалә әмер иткән ислам динебез. Хәм газиз дин кардәшләрем, бер вакыт Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам кабатлый. Валлаху ла юмин.

Һәм пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам әйтә, шул кешедә иманы булмас. Кемнән аның күршеләре иминлек күрми? Кемнән Аның күршеләре иминлектә түгел, дип Пәйгамбәребез алейһиссалату вәссәлам әйтә. Һәм менә газиз дин кардәшләрем, бүген без кардәшлек, бер-беребезгә яхшы мөнәсәбәт һәм әлбәттә инде күршеләребезнең хакы турында сөйләшәбез. Чөнки бүгенге көндә аеруча. Күрше подъездда. Я да булса үзеңнең икенче катыңда. Күршеләрне кем белә? Беренче катта булсын, икенче катта булсын. Икенче керештә булсын, өченче подъездда һәм башкасы һәм башкасы. Кем күршеләрен белә, кем сөйләшә? Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның бер ниендә килә, динебездә 40 40 йорт ди. Шулай бит риваят ди. Күршеләрең синең ул 40 йортта булганнар, ул синең күршең санала икән. Ягъни бүгенгесе көндә газиз дин кардәшләрем без берничә катлы бинада яшәсәк, ул бинадагы кешеләребез безнең күршебез булып чыга. Димәк, нәрсә ди? Күрше хакы Тәңре хакы ди безнең әби-бабаларыбыз әйтә шулай бит, дин кардәшләрем. Ник алай дип әйтәләр, беләсезме? Чөнки Аллаһ субханаһу ва тагала Коръәни Кәримдә Ән-Ниса сүрәсендә безләргә нәрсә ди? Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва'будуллаһа ва ла тушрику бихи шайъа. Раббыңа гыйбадәт кылыгыз, Раббыгызга хәмди аңа ширек кушмагыз. Аннан башкасына ди бер кемгә дә инанмагыз. Аллаһ Тәгалә Коранда әйтә. Ягъни безне искәртеп башлый, газизин кардәшләрем. Бу аят безләрне иң башыннан искәртеп башлый, сезне яраткан Аллаһы Тәгалә ди Аллаһ Тәгалә.

Атаң белән анаңа, якынларыңа, туганнарыңа, ятимнәргә, мескеннәргә, якын күршеләреңә ди. Ерак күршеләреңә ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә. Юлда калучыларга, уң кулыгыз белән ия булучыларга ди.

Ягъни диндә булмаган хәл. Әгәр дә ди күршесе аннан иминлектә түгел икән. Ягъни нәрсә бу газиз дин кардәшләрем? Бүгенгесе көндә шулай бит. Күршеләребез бар. Алхамдулилла. Бүгенгесе көндә күрше белән күрше талашып яши. Бер ничәдер анда сантиметр, метр җир өчен күрше белән күрше талашып яши. Ә пәйгамбәрбез алейһиссалату вәссәлам әйтә, күршенең хакына керергә ярамый. Ягъни күршем. Әйтик, мәсәлән, йорт салды. Нәрсә дип әйтергә кирәк? Альхамдулиллә. Шулай бит. Матур гына, тыныч кына яшәсеннәр дисең, әмма юк. Адәм баласы хусныздан уйлап куя. Нәрсә ди? Әйбер урлап төзегәндер инде ди. Я ипотека кредитка алгандыр инде ди. Шулай бит. Шундый гынахка кереп китә. Башка әйберне салса да шулай ук. Күршең койма тотып куйса, монда белмим, тимердән. Синеке булырга тиеш таштан, кирпечтән, тагы да матур, тагы да яхшы. Күршеңнең йорты бер катлы булса, синеке булырга тиеш ике катлы. Менә нинди ярыш.

Нәрсә ди? Иманлы булмассың. Шулай пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам һәр вакыт менә җәмәгать игътибар итсәк, хәдисләрдә дә, аятта да гын Аллаһ субханаһу ва тәгалә иман белән чагыштырып күрсәтә. Нинди дә булса бер эшләрне. Шулай бит. Иманлы булмассың ди, үзеңә теләгәнне башкага теләмичә. Чөнки әгәр дә син үзеңә теләгән яхшылыкны башкаларга теләмисең икән, димәк син имансыз. Димәк син начар кеше булып чыгасың ди. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә чагыштыра, шулай бит? Безнең тәрбиябез белән, безнең ахлагыбыз белән, безнең эчке күңелебез белән Аллаһ Тәгалә дә пәйгамбәребез дә шулай дип әйтә. Син иманлы түгел, әгәр дә син тук, күршең ач икән. Менә җәмәгать, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә дәгән Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам безләргә ни хәтле башка мәсьәләләр кебек үк күршеләр белән яхшы мөгамәләдә булуны ни хәтле әһәмиятле икәнен безләргә искәртеп уза. Шул ук вакытта бәк күп, бәк күп күршеләр турында газиз дин кардәшләрем. Хәдисләр, аятләр, Һәм менә бер вакыт Пәйгамбәребез яна Җәбраил фәрештә килгәч, Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам әйтте.

Бер туктамый, ди. Күрше хакы турында, күрше белән үз-үзеңнең мөнәсәбәтең турында, күршегә карата яхшылык күрсәтү турында да сөйләде дә сөйләде миңа Җәбраил фәрештә, ди. Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәлам әйтә. Күрше хакы турында, ди. Шуннан соң ди Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәлам әйтә, мин уйлап куйдым, Җәбраил фәрештә күршене варислык санына кертәчәк дип. Менә бит безнең гаиләбездә туганнар арасында варислык бар бит, ягъни варислык дигәндә кемгә күп мәни килә. Шулай ук пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам әйтә, мин уйладым ди, хәзер Җәбраил фәрештә әйтәчәк. Күршеләреңә дә мирас калырга тиешле дип ди. Ягъни шул хәтле күп итеп шул хәтле итеп Җәбраил фәрештә пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәламга күршелек турында аңлаткан. Күрше бит ул күрше булу ул чыкканда сәлам да киткәндә сәлам гына түгел. Әлбәттә, иң беренче чиратта пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәлам әйтә, "Афшу салама бәйнәкум" ди. Шулай бит бер-берегез арасында сәлам таратыгыз ди. Әмма шул ук вакытта күрше белән күрше булу, аның хәлен белү. Аның мохтаҗлыгын күрү шулай бит. Аңа ярдәмдә булу. Ягъни, газиз дин кардәшләрем, барыбыз да динебездә беләбез. Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәламның да тормышыннан беләбез. Һәрвакыт Хәр көнне Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәламнең ишеге төбендә чүп калдырып китәләр иде. Кем булсын, якын күршесе? Шулай бит. Мыскыл итептирме, Аллаһу алим, нинди сәбәпле? Көн саен Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәлам иртә белән чыкканда ишек төбендә чүп ия газиз дин кардәшләр. Әле чүптәген нинди генә юк Алла сакласын. Җентеге пычрак чүпләр. Пәйгамбәребез алейһиссәләту вәссәлам һәр көнне бүгенге шикелле теге фетнә чыгармыйча, шулай бит, талашмыйча, сатулашмыйча, гаепләмичә Чүпне ала да чүплеккә ата. Чүпне ала да чүплеккә ата. Һәр көнне газиз дин кардәшләрем шулай кабатланыша бит. Барыбыз да беләбез. Әмма бер вакыт чыга чүп юк. Теге пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам

Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәламның күршесе. Ягъни бәк күп андый очраклар, газиз дин кардәшләрем, пәйгамбәребезне генә күреп, аның гамәлен генә күреп, дин кабул итүчеләр. Бүгенгесе көндә күп мөселманның эшен хәлен кеше күрсә, каша.

Кунакка чакыру, кунакка дәшү. Болар хәр берсендә газиз дин кардәшләрем шулай бит. Инде безнең динебездән Аллаһы Тәгаләнең әмере дип әйтик. Яхшы мөнәсәбәттә булу. Бер-береңә яхшылыкка өндәү.

Яни ризык пешерәсең икән. Нәрсә дә булса әзерлисең икән. Күршеләреңә дә җитәрлек булсын. Авыз итәрлек булсын, газиз дин кардәшләрем. Шулай бит. Менә әлхәмдулилла безнең Рамазан айларында ифтар мәҗлесләре булды шулай бит. Кардәшләребез, күршеләребезне чакырдык, ифтарлар уздырдык. Әлхәмдүлилләһ, корбан аенда дагын. Аллаһ ризалыгы өчен дип шулай бит. Чалынган корбаннардан күршеләреңә, туганнарыңа авыз иттерәсең, шулай бит. Бу да бит күркәм. Бу да бит динебезнең сыйфатын күрсәтә. Кешелеклегебезне күрсәтә, шулай бит, газиз дин кардәшләрем. Иманнан бит. Иманнан, бөтенесе иманнан. Дини бездә дә шулай ди. Хәрбер синең яхшы халәтең, ул синең иманыңнан. Моны да онытмаска кирәк, газиз дин кардәшләрем. Ягъни хәр вакытта дагы яхшы мөгамәләдә булу, яхшылыкка өндәү, начарлыктан саклау, бер-береңә ярдәмгә килү. Болар яхшы сыйфатлардан. Болар барсы да иманнан киләдер адәм баласының. Тәрбиясеннән киләдер шулай бит. Шулай ук бер хәдистә безләргә җиткерелә Әбу Хурайрадан Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламга әйтә. Шулай Абу Зар, я Расул Аллах ди. Барды бер фулән, бер хатын намаз укый. Ураза тота. Гыйбадәт кыла. Бөтен өстендә булган гыйбадәтләрен үтәргә тырыша. Әмма дә ләкин ди, Күршесе белән талашып яши. Күршесе белән начар мөнәсәбәттә яши. Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам шул ук вакытта әйтә, хия финнар ди. Шулай бит. Ул хатын җәһәннәмдә ди. Ягъни ул кеше җәһәннәмдә ди. Моны тасвирлап күрсәтелә шулай бит. Бар бер фүлән бер кеше гыйбадәттә ул намаз укый бөтен эшен башкара менә карыйлар нинди мөселман икән дип тә карарга мөмкиннәр әмма дә ләкин күршесе белән һәр көнне талашып яши күршесенә золымлык та күрсәтә тынычлыкта калдырмый ди андый кеше ди пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам җәһәннәмдә ди шулай ук әйтә я расулаллах бар ди икенче бер төркем кеше Намазны дагын сирәк. Гыйбадәтләре бик сирәк ди. Әмма үзенчә тырыша. Тырыштыра, тырмаша. Уразасы дагын ди сирәк. Әмма күршесе белән бик матур яши. Күршесенә һәр вакыт ярдәмдә. Бөтен мохтаҗлыгын күрә, ди. Ал Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәлам әйтә, бу кеше ди җәннәттә. Менә газиз дин кардәшләрем, шулай бит. Бер тасвирлау. Һәрберебезгә дә уйланырга кирәк. Без күршеләребез белән нинди халәттә? Без дусларыбыз белән нинди халәттә? Туганнарыбыз белән нинди халәттә шулай бит. Аралашуыбыз ничек? Бер-беребезне тотышыбыз ничек? Диндә әйтелгәнчәме, юкса киресенчәме? Ягъни менә шушы рәвешле Аллаһ субханаһу ва тааля шулай бит аятында да әйттек. Әгәр дә без шушы Аллаһ тааля кушканнарын үтәсәк, тыйганнарыннан тыелсак, иншааллаһ, яхшылыкка өндәсәк, җәннәтле булырбыз.

Я Раббыбыз, шушы мөбәрәк җомга көннәрендә һәр барчаларыбыздан да разы булып, үзеңнең ризалыгың өчен, дип, я Раббым, кылган гамәл гыйбадәтләребезне, изге эшләребезне, я Раббым, тәсбих зикерләребезне, синең юлында сарыф иткән малларыбызны, я Раббым, кабуллардан әйләсәң иде. Әҗер савапларына ирештереп, я Раббым, бу дөньяда да синең сөекле, тәкъвалы бәндәләреңнән булып, Кыямәт көнендә дә, я Раббым, синең каршыңа басканда, синең күләгең астында булып, я Раббым, гамәлләребез дөрес булып, кәлимәләребез дөрес булып, лә иләһә иллаллаһ диеп, я Раббым, Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның өммәтеннән булып, аның белән, я Раббым, бергә җәннәтләргә керергә дә үзең безләргә насыйбын миясәр әйләсәң иде. Я Раббым, тормышларыбызны хәерле кыл, ризыкларыбызны хәләл кыл, тапкан малларыбызга бәрәкәт бир. Синең юлыңда булып, синең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тылып яшәргә дә озын бәхетле, сәламәт, иманлы гомерләр белән безләрне бүләкләсәң иде. Эшләребезне, я Раббым, хәерле кыл. Юлда йөргәндә дә, я Раббым, безләргә иминлекләр насыйп әйләсәң иде. Һәрвакытта да разый булып, кәлимәләребез, я Раббым, матур булып, синең юлыңда булып, дине ислам юлында булып яшәргә дә үзең безләргә, я Раббым, мөмкинлекләр насыйп әйлә. Илләребезгә, көннәребезгә тынычлыклар насыйп ит, сугышлардан, сугыш афәтләреннән, кайгы-хәсрәт борчулардан да үзең безләрне сакла. Төрле чирләрдән, авыру бозыклардан, хәвеф-хәтәрләрдән, бәла-казалардан, мәшәкать борчулардан, я Раббым, сихер-бозымнардан үзең безләрне саклап, үзең безләрне якласаң иде. Шайтан коткысыннан, шайтан фәсфәсәсеннән дә үзең безләрне сакла. Нәфсебезне тайыр, тыерга, я Раббым, үзең безләргә мөмкинлекләр бир. Бер-беребезгә карата, я Раббым, яхшы мөнәсәбәттә булып, Якыннарыбызга, туганнарыбызга, күршеләребезгә, я Раббым, яхшы мөнәсәбәттә булып яшәргә дә, аларга, я Раббым, үрнәк булып яшәргә дә Үзең безләргә насыйбын мияссәр әйләсәң иде. Йөрәк чирләреннән безләрне дәвала, я Раббым, хөсетлектән, көнчелектән, я Раббым. Төрле авырулардан, чирләрдән дә Үзең безләрне дәваласаң иде. Я Раббым, Сиңа гына гыйбадәт кылабыз, Синнән генә ярдәм сорыйбыз. Рәхмәтең зур, кодрәтең киң, үлем түшәкләрендә ятканда да, ахыргы сулышларыбызны сулаганда да безләргә тел ачкычлары биреп,